Tuchun ah Pathian bia chim kho dingin caan ka van hmu ve i lunglawmhnak tampi ka ngei. Atu nai ah thawng an thanh bantukin Exodus chungin caan hmang ding a si i ka hlan ah Exodus pakhat in Exodus hleiruk tiang Pathian bia an rak chim cang i pungman te tlamtling te an rak ngaimi caah cun a bia ai peh ngai lai tiah ka zumh. I tu zing i chim ding i an vun kan thim piakmi hi Exodus tel hlei sarihnak si i cu Exodus tel hlei sarihnak ah cun a tlangpi in zeidah kan hmuh tiah cun Moses nih ti an rak ngeih lo lio caan i lungpi a rak tuk i ti a chuahnak kha le atu nai kan fapa nih hla a sak i Joshua le a hawile pawl nih ral an doh i Moses kha tlang cungah a kai i a kut a thler i a kut a thlir timi hi thla a cam lo cu si lai lo nain Baibal nih cun thla a cam ti cu ti lo i a kut a thlir ti a sullam cu a thlacam he khan a sullam cu ai khat lai ti ka zumh zeicahtiah cun kutthler te cu bawipa nangmah lawnglawng kan in bochan le mio kawl hol ka chim set cun le mio sullam ka si bawipa nangmah lawnglawng kan in bochan kanmah kan i bochan lo kanmah thil ti khawnak um lo nangmah lawnglawng kan in bochan tinak caah pathian lei ah khan a kut a hler i cu a kut a hler chung po po kha Joshua le a hawile nih ral an rak tuk nak i teinak an hmuhnak kong kha a si. I cu chung cun Pathian bia aa van in hrawm kan duh hna i khoi maw a biapimi thil panga aa tuchun ah hin hrawm ding ah thlacamnak ka rak ngeihmi si thlacamnak ka van ngei ta ve lai. Hallelujah dotu Pathian vel ngeitu Bawipa tuni na thawh ṭhan ni sung lawi tak zongah Na mithiang hna, voidang ah hi hmun le hma le biakinn ah kan i pum tawn nain Bawipa kan i pumh khawh lo zongah kan in cio in nangmah biaknak le na bia i hrawmnak le ram chung ram leng tiangin na bia i hrawmtinak caan ṭha na kan pek rih caah kan lungai lawm tuk. Hmunkhat te i hlasak le hmunkhat te le i I ton le hmaitonh te i nangmah bia i hrawm cu a sunglawi takmi a si nain Bawipa rai lakah lamhla lam nain online in Bawipa na bia hrawm khawhnak na kan pek rihmi hi na vel ṭhiamṭhiam a si kan i lawm tuk. Hmailei ah cun online hmanh in na bia kan i hrawm khawh lo caan zong a phan te kho men. Hi nakin boruak ṭhalo deuh zongah kan phan kho lai lo ti hi Bawipa chim awk a ṭha lo i nangmah kut lawnglawng ah zeizongte an um, kan cungah khua na khanmi thil na tuahmi vialte hi kan caah ṭha bik lengmang an si. Tuchun tuzing caan zongah na bia kan i hrawm lainak ah nangmah nih bia na chim ṭhan lai. Na bia ngaihnak thluachuah he caan na kan hmanpi ṭhan lai caah lawmhnak in a sinah thla kan cam kan Pa kan Pathian. Amen. Tuzing i ka thinlung chungah um tukmi biahmaisa chim awkah ka duhmi cu Jesuh nih a zultu hna a rak thlah hna hin chuncaw a rak funh hna i cu chuncaw a rak funhmi hna cu zeidang zeidang thilri si loin amah thlarau bakbak kha chuncaw ah a rak funh hna i Jesuh thawhṭhan ni ah Jesuh nih a tuahmi thil tampi lak i pakhat cu zultu kha a thaw a chep hna i a thaw a chep hna i an chung bakah khan amah Khrih kha thlarau in hmunhma a la i thlarau a pek hna hnuah missionary ah thlahnak. Biadang ka chim si ahcun Jesuh nih lamkaltu hna missionary rian ṭuan ding i a thlah hna lai ahhin chuncaw nu le nih fale in kan funh bantukin a funhmi hna cu amah lila, amah thiang thlarau lila, amah lila thlarau thiang kha harnak an ton te tik i thil ti khotu dingah le a rian an ṭuannak i an herh bikmi thiang thlarau kha a funh hna i cuticun rian a fial hna ti hi a biahmaisa von chim ka duhmi si cucu Jesuh a thawh ṭhan hnu si a thawh ṭhan hlan ah khan kum thum chung i mission rian a rak ṭuanter hna a thlah hna khan zeidah a funh hna tiah cun a bia funh hna pinah a funtmi hna cu phaisa bawm nan i ken lai ṭhengṭhunh nan i ken lai cucu cucu nan i ken lai tiah a ti hna i an khualtlawnnak a herhmi tete hi phaisa zong hi rak i ken dawh an si a caan ahcun phaisa i ken dawh a caan ahcun phaisa kenter lo dawh ti khan rian a ṭuanter hna lai poah hin an herh hnga dingmi kha a thlahtu Jesuh nih hin a tlangtlak peng zungzal hna ti hi a thawh ṭhan hlan ahcun thilri a rak funh hna a thawh ṭhan hnu ahcun thiang thlarau a funh hna I Elijah le Elisa hi saya le tapeh in khua sa mi an si. Elisa nih uh, Elijah a sinah thil a halmi cu atu na kal cang lai cah na rian ka run ṭuan lainak le hmailei ka ka hlan lainak ah hin aa duhmi ka ngei i cu ka duhmi cu na ngeihmi thlarau na comi let hnih hi ka pe ta law cucun na um lo hnu ah vawlei ah Bawipa rian ka run ṭuan lai tiah ti a si ahcun cu na ka halmi Bawipa rian na ṭuan lai nakin na ka halmi thil na co khawh nakhnga ding caah a Bawipa na ka lak chung vialte ka khi hmuh awk zoh awk ka ṭhat chung paoh kha ṭhep lo tein ka zoh law na cungah na herhmi a tling ko lai tiah ti cu tikah Elijah nih Elisa kha vawlei i Pathian rian a run ṭuan lainak ah zeidah chiah tak tiah cun Elijah nih a rak comi thlarau lethnih kha chuncaw ah a run tantak i cu thlarau cun Elisa nih rian a run ṭuan i cu thlarau lethnih cu voi tampi kan chim i lailei thawngṭa chimtu pawl nih voi tampi kan fian lomi biafang pakhat a si. Thlarau let hnih ti cu Elijah nih a comi thlarau kha cuai nga a si siah cun Elisa nih a comi thlarau kha cuai hra tinak khi si loin thlarau let hnih timi sullam cu Israel mi hna ro an rak i pek tawn tikah hin fapa upa bik nih hin fapa dang nih an comi nak i let hnih lengmang hi pek a si. A sullam cu Elijah i a ṭuanmi rian ning bak khan Elisa nih hin fapa upa dirhmun in Elijah ro a run co i a rian kha tlamtling tein a run pehzulh tinak caah thlarau let hnih a tinak kha a si ti hi voi tampi zong kan chim i cucu vun nolhtak ka duhmi si Elijah nih Elisa kha a thlarau a funh tak Jesuh nih lamkaltu kha a thlarau a funhtak hna hnuah Bawipa rian an ṭuan. A si ahcun Pathian nih hin Moses a kawh i rian nganpi Izipt ram in minung ting sawm ruk ting sawm sarih tiah ka ti le a tlangpi in nu he pa he fonh a si si ahcun Baibal nih cun ral a tu khomi kha tingruk an si tiah a ti i tingruk cu pacang ṭha lawng tein si i Israel mi cu note nupi an ngeih caah an nupi cio he kan vun fonh hna seh cun ting hlei hni an si tinak si cun fa pahra buak tlak in na ngeihter cio hna seh cun an fa le hi ting sawm ruk an si hnga an mah he cun ting sawm sarih le ting hnih an si hnga i Egypt ram in Canaan ram a chuakmi hi a tlawm bik ting sawm ngai in ting sawm suih lakar an si tinak si ngakchia he nunau he tuak ahcun tingsawm nga tingsawm ruk tingsawm sui hman hi si hna selaw a dawh cu tluk i minung a tammi Egypt ram i Kanaan ram i a hruai hna tikah hin Pathian nih zeidah a funh vemi a um ti hi biahmaisa vun chim ka duh i Cu a funhmi cu Jesuh nih zultu pawl vialte kha a thlarau a funh hna. Elijah nih Elisa kha a thlarau a funh. Cu bantuk cun Moses hi Bawipa nih rian nganpi a fial tikah zeidah a funh vemi a si? Harnak a ton te tikah zei hriamnam dah va hmang ve te seh ti kha a duh. Cun piatana lam ramcar in kal lai tikah harnak an ton fate cu harnak an tonmi teitu dingah zeidah Pathian nih hin a ruatmi um ve hnga ti hi biahmaisa vun zoh ta ka duh i uh, Egypt ram in an i thawh lai ah hin kan hngalh bantukin uh, ka hmai i thawngtha chimmi nih khan uh, tampi an rak chim cang lai i Egypt ram i uh, Egypt ram in an poh lai ah hin Pathian nih thil khuaruahhar pahra a tuahtak i cu thil khuaruahhar pahra a tuahtakmi cu ti zong kha thi ah a canter. I ti hi thi a canter tikah uh, ti ti chung ummi vialte nga vialte an thi dih ti cu kan zate khan ti rilmal thi ai can tik a vung fiang i ti thi ai can tikah zeidah Pathian ai tinmi si tiah cun uh, Egypt mi hna nih hin Nile Pathian timi hi an ngei i Izipt mi hna Pathian tampi an ngei cu Pathian tampi an ngeihmi lakah an Pathian pakhat cu Nile Pathian ti an ngei. Nile Pathian an ngeih caah Pathian nih Nile tiva vialte kha thisen i a canter tikah cu Nile Pathian nih tiva chung a zuatmi nga vial thilnung vialte an thih dih tikah a sullam cu nal pathian hi Jehovah tang a ummi si Jehovah nih a tuah khawh lomi zeihmanh um lo hi nal pathian vialte cung i nawlngeitu hi Jehovah Pathian a si tinak kha a langhter duhmi a si cu bantuk cun khuaruah thil tampi a tuah i khuaceu ko zong kha muihnak kan ram chung vialte a vung muih dih tikah cu zong nih cun Egypt mi hna pathian kha a den thiamthiam i Egypt mi hna nih hin pathian pakhat an ngei rih mi cu ni ka pathian an nei i ni ka pathian an ngei i cu ni ka pathian nih cun ceunak a pek lio caan ah Jehovah nih cu ni ka kha a vun muihter tik a sullam cu ni ka pathian uktu keimah Jehovah Pathian ka si. Nal Pathian uktu keimah Pathian ka si. Cun thlai cung i rial a tlak dih i an thih an maan dih tikah vawlei ṭhatnak Pathian cungah nawlngeitu ka si. Izipt mi vialte Pathian uktu hi Jehovah keimah ka si tinak caah ah khuaruahhar thil pahra kha a tuahnak hna a si. Cu khuaruahhar thil pahra ti siseh, zawtnak kong siseh, satil kong in siseh, fapa le thihnak kong siseh, Pathian nih khuaruahhar thil pahra a tuah takmi kha Moses nih ramcar chung i minung ting tampi lam a hruai hna lai nak i harnak a ton te tik i a hman te hnga dingmi chuncaw bantukin a funhmi cu kha thil khuaruahhar pahra a tuahmi kha an si ti hi biahmaisa vun chim ka duhmi si i exodus dal ruk na zo a si siah cun dal ruk cang khatnak na zo a si siah cun cuticun uh, iflim cun uh, uh, ilim cun an i thaw i israel fale hna cu sinram cara khan an ra phan a ti a hungka le uh, khat hnih thakhat le ni hleinga a vung si ah Egypt ram in an paw i thakhat le ni hleinga a si ah tiah ti Pathian nih mana a pek hna hi Egypt ram in an paw in thakhat le ni hleinga a si ah mana pek dawh a si A fawinak in Egypt in an paw i ni sawm li le ni sawm li le ni nga hrawng hrang ah hin Pathian nih mana pek do a si anmah te nih kenmi tuktak nih khan maw kha hlan vialte a cawm hnam cu a ka hngal lo i ni sawm li le ni nga hrawng a si ah hin Egypt ram an paw i ni sawm nga le ni sawm li le ni nga hrawng a si ah hin Pathian nih mana a pek na ti kha Exodus dal hlei sri na ka kan hmuh atu hi dal hlei sorry mana kha dal hlei ruknak kan hmu atu hi dal hlei suihnak a si dal hlei suihnak cu mana a pek hna nak khan mana kha dal hlei ruk a pek hna i ni som le le ni nga si dal hlei sui hi Egypt ram an puh ni zet a si hnga tia chan ni som li hrawm a si hnga maw a si lo si le thathumnak hrawm a si hnga maw a fawinak na tlangpi mun chim ka duh mi cu Egypt an pawh le cangka tein an tonmi piahtana lakah ai tel ti kha van chim ka duhmi si. Cucaah cun tuzing tuchu nih hrawmh kan duhmi hna a pakhatnak cu uh, there is problem in God's way Pathian program le Pathian hruaining lam thluan zongah hin piahtana le harnak a um thiam thiam ko ti hi pakhatnak ah nan sinah chim ka duhmi si canglei sarih na rel a si si ahcun cun mipi Israel mipi cu Pathian aw-aan ningin Pathian nawlpek ningin sin ramcar khan an i thawh i Refidima an va riak Refidima riah hmun an khuar sihmanhsehlaw cuka hmun ah cun mipi nih din awk ti an ngei lo tiah ti a pakhatnak ah hrom kan duhmi cu there is problem in God's plan and God's way ti hi pakhatnak ah chim ka duhmi si voi dang ah kan ruah tawnmi cu Laimi nih kan theology fakpin thlen awk le ruahchap awk a hau tiah ka ruahmi cu Pathian duhning pakin kum lai i thla tha ding ka cam lai Thlarau minung bak ka si lai i Pathian bia ning tein ka um a si si ahcun piahtana kan ton awk a si lo tiah kan ruahmi hi a palmi a si ti hi tuzing ah pakhatnak ah hrawm kan duhmi hna si. Pathian bia ning bakin um zongah thlarau in a khah zongah thla na cham zongah Pathian ti ning bakin a kal zongah lamtluan lo le harnak lam i ton hi Bawipa khuakhannak ah ai tel pengmi a si ti hi tuzing ah pakhatnak ah chim ka duhmi si. Na Bible kha van zoh hmanh law cun Pathian nih Jehovah Pathian nih i thawh cang u a ti hna i Moses nih amah lungduh in ai thawhmi zong si lo Pathian nih kal cang u a ti hna i Pathian awning Pakken an kal i lam a hruai hna tik zongah minmei tom in lam a hruai hna i anmah tuhmi lam in an kal lo i Pathian hruai ning pakin an kal, riak u ti hna nak ah an riak. Bawipa bia ning pakin an kal ko nain cu Bawipa bia ning pakin an kalnak ah hin harnak le chambaunak le duhdim lonak nih a rak hngah peng ko hna ti hi tuzing tuchun ah hin pakhatnak ah hrawm kan duhmi hna a si Bible na rel peng ko lai thla na cam peng ko lai ralrin ten um lengmang ko lai nain na nun ah hin chambaunak nih an hna peng ko na zulh laimi lamthluan ah hin chambaunak le piahtana le harnak hi tan si an si zungzal harnak na ton hi bawipa nawl na ngaih lo ca a si zungzal lo ti khi hi bible cacang ne kan hmuhsak mi si voi tampi cu kan dam lo tikah zia ka dam hnga lo zeidah ka pal hnga tiah nun i checknak kan ngei tawn aman ko piatana voi tampi kan ton hi bawipa nawl kan ngaih lo ca piatana kan ton le bawipa duh ning in kan kal lo ca harnak kan ton caan zong cu a um ve ko nain kha pinah Bawipa duh ning tein na um zongah hin harnak hi minung nih kan tong thiam ti hi kan thit lo dingah a sunglawi taktakmi si macu pei ah Jesuh le a zultu paul khual an tlawn lio caan i an rak philhmi cu zeidah si tiah cun Jesuh le a zultu pawl khual an tlawn lio caan ah Jesuh zultu nih a chuahka tein a mit a cawmi pa kha an hmuh i hei hram le hei zaangfah si loin Bawipa hi mipa a mit a cawtnak hi a pa sual ruangah maw si amah sual ruangah dah si tiah an ti kha Kannih zong zultu bantuk kan si ve i mi kan hei zoh hna i hawi a bang deuh lomi kan hmuh hna seh cun hote chung dah si caw a pu kha zeidah tuahmi rak si kha an pupa hna tiah kan zon tawn hna a poi ngaingai i Laimi nih hin kan theology hi tam pi thlen a hau i na ruahmi kha a hmaan chan zong um ko Israel siangpahrang ka chim siah cun Israel siangpahrang pawl hi Jehovah Pathian duhning pakin um ahcun thluachuah tampi an hmu Jehovah Pathian duhning loin an pial i Baal Pathian an rianh fate ral nih a tlak hna i Pathian nih ral kut a chanh peng hna a hmaan ko sualnak kan tuah chan ah harnak kan ton caan voi tampi um sihmanhsehlaw harnak a tongmi paoh hi bawipa nawl an ngeih lo caah a si thlu dih lo ti kha zeitik hmanh ah kan philh lo ding a biapi taktakmi si Jesuh le a zultu paul cu ni chawk i bawipa tepa mitcaw thi amah sual ruangah sakolo maw selo sele anu le pa hi mibon lo an si caah an rak bon lonak le an rak ṭhat lonak hi an fapa mitcawtnak in an zuun a si ko lo maw tiah Jesuh bia an hal i Jesuh nih a zoh na a lehmi hna cu nan ka thimtermi a phi a pahnih te hin a pal a pa le a nu sual ruang zung ah si lo amah sual ruang zung ah si lo Bawipa sunparnak a langhnak hnga ding caah a mit a caw i mit cawt in a chuahnak a si tiah a ti. A caan ahcun harnak hi kan rak herh hrimhrim. Harnak hi kan rak herh hrimhrim caah harnak lam lei tu ah hin amah Bawipa nih lam a kan hruai hna hi voi tampi um tawn. Cucaah Moses le a fale vialte hi Bawipa bia ning bakin an kal, Bawipa ti ning bakin an kal, Bawipa lam bak an zul ko nain cu Bawipa lam thluan ahcun harnak a um thiam thiam ti hi tuchun ah nan sin ah chim ka duhmi a si hlei nihin laimi nih kan ruahmi cu thla kan cam ah cun kan dam awk si pathian tu ning ten kan kal si cun a rum zong kan rum awk si piangthar cu kan rum awk si ti hna hi laimi laka a hong leng cia ma me hi bible he ai kalh ngai ngai mi si ti hi kan philh lo ding ah ka duh mi si zum tu kan si ko bu ah sifah khawh a si. Zumtu Pathian minung kan si ko bu hin cancer ngeih khawh a si ko. Zeitluk i thlacammi Pathian minung Pathian dawt cikcekmi kan si ko bu zongah hin ei awk har ngai khuasak tet ngai um khawh zong hi a si ko ti hi kan ruah chih ding ah biapi ngaingai cucaah cun pei apostle paul vialte pathian khahmi lawngte thlarau futmi lawngte huham ṭhawnnak kha khat men si nain an nunnak cu sar thih cun an nunnak a liam dih fom cu vawleicung missionary tam ti an thah hna an nung in mei in an khangh mi hna tampi an um an nung bak an vui mi hna zong tampi an um an nun in an nung buin an phaw an hlen mi hna zong tampi an um vai thing cungah an khenh chih mi hna missionary ti cawk lo an um sualnak an tuah caah si tung lo Bawipa rian, Bawipa fialmi pak a si. Va kal law miphun vialte sinah ka thawngṭha va chim u tiah a timi nawlpek kha an ngaih i an inn le lo vialte kaltak in rammui an va kal i pei cucu Bawipa bia pak si. Bawipa nawlpek pak an zulh an kal a si nain cu an va kalnak ahcun Sar thih hna in ci le ruang hmanh taang loin an nupi nan fa nan dihlak an vuimi hna nan thahmi hna missionary vawlei cungah ti cawk lo an um khi zeitik hmanh ah kan philh awk a si lo cucaan in pa na chakthlang i na khrihfabu hawi i zaw an tlak tikah damlonak an ton tikah harnak an ton tikah aw a ruang maw va kawl tawn ve in cu harnak a tonmi chungah fial lomi biaceihtu va si sual lai ci ti hi ralrinnak fak pin pek kan duh i bawipa nih a kan hruai bu tein kan kal ko zongah hin kan lam thluan ah harnak nih a rak kan hngah peng phiatana hi kan culh hnga dingmi lam thluan ah hin a um peng tawn ti hi nan sinah pakhatnak ah chim ka duhmi si Cucaah Pathian bia ningin an pok an kal i Pathian lamhruai ningin an kal ko nain cu an va kalnak hmun ah cun ti pakhat hmanh um lo i an buai ciammam i aw din awk ngei loin aa ṭam hal taktak in khua an va sak lainak hmun ah khan Moses nih mipi vialte kha lam a hruai hna cu lam a hruai hna cu amah duh si loin Bawipa duh ningin a si cucaah There is problem in God's way and God's plan. Pathian plan, Pathian hruaining lam thluan zong ah hin viatana um thiam thiam ko ti hi pakhatnak ah chim ka duh mi si. A pahnihnak ah cutikah uh, refadim ah cun khuan sai din awk ti an ngei lo tikah Moses khan tho i din awk ti kan pe tiah tiah Moses kha an ti Moses nih leh mi nih zeiruangah dah keimah cu macun nan ka ti Jehovah Pathian cu nan tuk for tiah nan tuk sawh tiah a ti hna cang thumnak ah mipi cu an ti a tuk i Moses kha an phun zei i zei ruangah dah Izipt ram in na kan chuahpi kanmah thah awkah le kan fale thah awkah le kan satil pawl hna tilo i thah awkah maw hi ram car ah hin na kan hruai tiah an tip a pahnihnak i chim ka duhmi cu challenge challenges of a leader ti hi a pahnihnak ah chim ka duhmi sip hruaitu hi zuamcawhnak tam pi kan ngei. Hruaitu si hi ho paoh nih kan duh dih. Hruaitu si a duh lomi minung pakhat hmanh kan um lo. Kan zate hin hruaitu si kan duh dih. E, uh, cun hruaitu zong kan si dih fawn. A ho hmanh hi hruaitu a si lomi kan um lo. Hruaitu kan herh ti Khrihfabu zong ah hruaitu kan herh. Sang la veng zong ah hruaitu kan herh. sang le veng le khrihfabu cu vun chim loin ram kan riah hmanh ah khin hruaitu kan herh nga kan thlei hmanh ah khin hruaitu kan herh minung pahnih kan umnak poh ah cun pakhat kha hruaitu a si pakhat kha zultu a si hruaitu ah cun kan i thim lo nain hruaitu kan um zungzal minung pahnih pathum pahnih chung kan umnak poh ah hin hruaitu kan um zungzal ti hi zeitik hmanh ah phiat lo ding a si Hruaitu kan herh, hruaitu si zong hi aho paoh nih kan duh i mi vialte hi kanmah le kan tawk cio le kan hmunhma cio ah hruaitu lawngte kan si dih. Khan phiar lai biafang ka hman siah cun lai lei ramlak kan va i khan kan hot tik hmanh ah khan phiar tu ding hmanh ah khin nang he ka nu um lai he ka nu um lai sakhan a khan kan bawh hmanh ah hruaitu kan herh. Hruaitu lo in zeitik hmanh ah minung hi khua sami kan si lo. Hruaitu si cu ahopaoh nih kan duh dih. Kan duh dih zei ruangah dah hruaitu si mi vialte nih kan duh tiah cun hruaitu cu mi nih respect kan pek hna. Upatnak co hrimhrim a si caah hruaitu si hi duh lo awk a ṭha lo. Cun hruaitu si kan duh dihnak a ruang cu power kan ngei. Hruaitu cu hruaimi nakin power a ngei deuh hrimhrim. Amah le area le a sinak tok ah hruaitu cu hruaimi nakin power a ngei. Power a ngei mi nih upat a si, mi nih her a si. Cu tikah cu hruaitu si cu ahopaoh nih kan duh dih. Cun hruaitu cu a caan ah cun hruaimi nak nakin hmuhtemmi zong um phung a si caah hruaitu si kan duh ngaingai. Uh, atu ling cu thawng zong nih thlacamnak a van tel bantukin uh, kan ram election lai se hruaitu nih cu hna i hruaitu nih cuh hna tiah ka hei ti ko i ka bia i dawh deuh lo si le zeitindah ka van remh hnga tiah cun ramcai pumpek nak caan ṭha an kawl ka ti lai cu hruaitu nih cuh ti kha a ṭhat lo caah ka van thlen lai miphun le ramcai miphun remnak le mipi remnak caan ṭha an kawl hna tiah dawh deuh in ka van remh lai Hruaitu nih cuh hi an i cuh awk bak si. A ruang cu hruaitu cu power ngeih si, hmuhtemmi zong a tam. Cun mi zong nih herh a si tikah hruaitu cu mi cung zong ah chuan a si, a khunji zong tampi ngeih a si caah hruaitu si hi aa i cuh lo awk a ṭha lomi a si. Ah cheu cu aa zei kan ti lai ka vun duh tukmi cu an nupi le thiang pak ka nih an vun dirkamh hna i an kal ka hmuh tikah hin uh, ka vun duh ngaingai ka lawmh taktak hna pastor paul zong hi kan nupi le nih nihin i MP ai chuhmi hna nupi le nih an tanpi hna tluk hin pastor paul kan nupi le nih kan tanpi hna sa tu nak hin cun pathian mi man cu kan si deuh ko le ti cu ka ruat ko a nupi le ka zoh hna bak ah hin ka lawm taktak hna ka lawm taktak hna maka kha asi awk bak si kan pa nih ṭhatnak a hmuh khawh nakhnga kan pa nih leader a hmuh khawh nakhnga kan pa vuanci a si khawh nakhnga ding ca tiah nupi le nih an dirpimi hna hi ka tho khan taktak si kha bantuk nupi ngeih kha a ropui ko lai cu bantuk cun Nupile cu vale nih kan kawlmi, vale nih kan duhmi sport tu an si hi a sunglawi taktakmi a si. I asinain ah hruaitu kan duhmi kha cu dirhmun ṭha duh le cun mi nih rak upat le va hmuh hnga ding a khun i lawng i hruaitu si kan duh sual a si si ahcun kha hruaitu du kha a tling deuh lomi hruaitu du a si. Moses cu hruaitu a hung si tikah zeidah mipi nih Moses sin an hal te cun ti an ngeih lo tikah piahtana an ton tik pohpoh ah hin cu an piahtana vialte phishintu dingah khan Moses kha an i bochan i ti an ngeih lo tikah anmah bantuk minung hawi a si vemi kha ti kan pe tiah an sawh i ti na kan pek lo ahcun kan in thah lai an ti lungcheh an timh Pathian minung hna, ram hruaitu vialte hna, cun kan dihlak tein hruaitu si kan duh hi a ṭha tuk. Hruaitu si duh hi a ṭha bakmi si. Pathian na kan serning a si caah a ṭha tuk. Sihmanhsehlaw hruaitu si kan duh ahhin ṭhutnak lawng si loin kan hruaimi hna mipi an herhbaunak tlinter dingah hruaitu si na duh si ahcun cucu Good desire a si, a ṭhami, a dikmi, hruaitu si duhnak ngeih a si ti hi an sinah chim ka duhmi a si. Moses cu hruaitu a si lai ah hin tinṭan kum sawm riat a kai i Egypt ram ah khan vawlei fimnak kum sawm li a kai dih hnu ah a pu nih ram caal bak ah khan tuu taktak he Pathian turu na khalh hna hlan ah khan a pu tuu kha kum sawm li a khal a pu tu kum sawm li a khal dih hnu ah Jehovah turun kha kum sawm li a khal hna cun cu a khalh khawh a rak khalh hlan ah khan Egypt ram bak ah kum sawm li siang a kai i zeizong vialte a cawng ta hruaitu a si khawhnak hnga ding caah kum sawm li hruaitu si ding ah hin kum sawm riat tintan a kai vawleicung tintan kai vialte lak a sau cemmi sau cem tintan kaimi cu Moses i vawleicung leader vialte lakah sau cem tintan a kaimi si i minung tampi cu hruaitu si kan duh nain tintan kai lo wang kan duh lo tintan kai lo wang kan duh lo tintan kai duh lo khan zei si lawng dah kan duh cun hruaitu si lawng kan duh Ramdang khual kan tlawnnak ah a cheu siaherh khua Laimi siaherhnak thinlung a ngeimi pawl nih zei in kan ti tiah cun Laimi evangelist pawl hi i fu nu law tinṭan i pe tuah hna u law Baibal ca in an duh ning cio in pakhat nan kan tlawng tlang an kan chimh pakhat nan kan tlawng ti nan kan chimh Lai evangelist pawl hi nan duhmi cio paoh nan chim i aho chimmi a hmaan ti awk hi kan in hngal hna lo i manzun lai evangelist pawl hi vai i fon dih tuah law tin caan va ngei tuah law tiah ruahnak an ka cheuh a lehmi hna cu ho nih dah evangelist cu tin caan cu kan ngei lai tiah a kawh khawh hna lai tiah ka ti hna who will be the organizer ho nih dah organize a tuah hna lai evangelist pawl cu siangpahrang lawng te kan si khi na hngal lo nan kan hngal lo maw kanmah le kan area cio ah siangpahrang thlarau ngeimi lawng te kan si khi nan hngal lo maw ahofa nih dah evangelist cu a pumh khawh nan aho nih khan dah tintan cu a kan pek duh lai kanmah hi tintan petu baka kan i ruat i tintan pek phun ah ai ruatmi evangelist le pastor le hruaitu kan um lo hi nan hngal lo maw tiah ka hei leh hna i ka lehmi hna hi a hmaannak area tam ko lai tiah ka zumh. Evangelist zong tintaan kai tintaan pek khawh kan si lo. Pastor zong tintaan pek khawh kan si lo. Deacon zong tintaan pek khawh kan si lo. Nubu zong tintaan pek khawh si A ho hmanh tintaan kai kan duh lo. Tintaan kai duh lo in leader duhmi lawng te kan si. Uh, Keimah khi ka chungle sinah hawikom sinah yin ka phunhmi cu Laitlang Laimi driver le spare pawl hi tinṭan nithum in pe hna ning law ti ka dawt tuk ka ti. Lai, Laimi bus driver pawl le mawṭawmawng le driver spare pawl hi nithum tein si lo sih nithum sih nikhat tein tinṭan pe ta ning ti ka duh tuk ka ti. Zeicahdah cun ka duh tiah cun Laitlang motor mawng le spear cu motor ngeitu nak aletsari in an thlarau a sang. An dir lai zong an kan chim lo. Kan ri tuk zong ah an duhnak po an dir i khatalei driver khan bia ni chawn salam an duhmi hlan phot an duhmi an ei an khai an duh pon an um an hnulei ah pa singar tampi kan ṭhumi kha thil phor phun ah khan an kan ruah thil phun thinglung phung phor phun ah khan an duhnak puk an dir a sining ah cun driver nih mipi a mawngh hna lai tikah hin ha cuka cun kan pok lai cuka khua cun lakphak di kan ding lai minute cu zat kan um lai i macam macun kan um lai tiah chimh phung ka si kan dir tikah Zeiruang dan dir hnga ti kha ai citmi vialte nih kan hngalh dih ding khi si. Anih cun duhnak bu an dir, an duhmi paoh khan ai, an duhmi paoh an tuah. Passenger pawl vialte hi thilleri bantuk an kan ruah. Lam herh an kan lam, pal herh an kan pal, kan thil kha kek dilak kan an sap atu tlawmpal den va fim deuh is. Cu bantuk cun ka timi hna cu kan ram vuanci pawl hi vuanci an vun si chang bakak hin training nihnih nithum vun ngei hna selaw mah cun ka tawi te chimnak hna khi hei ka pe ve hna selaw ti khi ka saduhthah a si kho lo pi khi ka ngei ka chim duhmi cu zei a si te cun a ho hmanh hi tinṭan kai kan duh lo Hruaitu si cu kan duh pak nain tinṭan kai a duhmi hruaitu kan um hrimhrim lo. Hruaitu si na duh ahhin hruaitu na hung si bak ah hruaitu nih ṭuanvo ngeihmi cu mipi duhnak pek tak hi mipi nih an herhmi petu ding mi vialte ca riantuantu ding an chappau mi vialte phihsi piaktu dingah bawipa nih leader ah ka chiah timi lungput he nihin kan ram i hruaitu zong hi hei i zuam hna selaw aw a tha taktak hna te ka ruah pastor le ram hruaitu zong hi kan thlarau ai khat ruah mi cu pastor ka si position pastor dirhmun i ka dir khawhnak hi ho nih dah position dirhmun a ka pek tiah cun khi ka hruaimi hna member vialte thawngin pastor a ṭuanmi ka si cucaah member lakah cun mifim zong an um lai mihru zong an um lai misifak zong um lai mirum zong an um lai an i cawh i cumi vialte nih cun hruaitu ah sar i ṭhutnak pekmi ka si kha zeitik hmanh ah kai philh lo i ka member vialte ca hin zeitik poh hmanh ah ai manhmi ka si awk si a nernak poh ah ai manhmi an ka chawnh tikah pan tein hmai pan tein ka si khawh tawk tein ka member caah khan ai pemi hruaitu ka si awk si zeicahtiah cun hruaitu ah ka sertu hi nuhmui tia lo santlai lo pawl thawngin hruaitu ah cangmi ka si ti hi zeitik hmanh ah hruaitu nih kan i philh awk si lo cu bantuk cun nihin kan ram hruaitu hna zong hi zung an ṭhut ah khin maka khan philh ngam aw ka ti zung an ṭhut ah hin mihi zung ka ṭhut hi tia lo lamtlang i ai chokmi sei ai phormi hna nih bawi an ka ṭuanter ti khi an thei ngam aw ti hi ka ruat ngai ngai a amak ngai Cucaah cun Moses nih hruaitu hung si tikah hin a philh lomi cu aw mipi vialte nih herhbaunak petu dingah Bawipa nih a ka chiah ti kha hngalh i mipi nih ti kan pe tiah a ti tikah hin tiah an ti tikah tipek ding ṭuanvo ngei in a dirhmun hi a hman ti hi nan sinah chim ka duhmi si. Hruaitu si cu a nuammi lei zong si loin hruaimi vialte nih an herhbaumi pek le tlamtlinter hi hruaitu i kan dirhmun cu a si awk a si. Culawng cu si loin cang thumnak ah mipi nih an thawh rihmi cu zei ruangah dah ramcar ah na kan kalpi, tha dih ma na kan timh ti an ti sual an phawt Hruaitu nih hruaitu si na duh i hruaitu dirhmun na lak tikah kan thial lo dingmi cu an ka upat lai an ka dawt lai ka bia an ngaih lai timi miohlin chet kan ngeih pin ah hin kan ngaih chih ding a haumi cu mipi duhnak petu dingah bawipa na ka chiah ti na hngal pinah na hngalh rih hnga dingmi cu mipi nih hin tlamtlin lonak a um sual siah cun hmunthur vialte ka lu cungah an bungh te lai timi timhnak hi rak ngeih cia cun a sunglawi taktak ti hi nan sinah chim ka duhmi si. Moses nih mipi a hruai hna i an hlawh a tlin chawng paoh cu nan hngalh bantuk mi hi mana a pek hna chawng a cangmi si. Mana a pek hna hlan ah khan rilisen a tanpi cang hna. Rilisen a tanpi cang hna i tampi lunglawmhnak, ngaihchiatnak le thinphannak in lunglawmhnak kha Moses nih a kalpi cang hna. Mah tal ah khan Moses kha sual hei phawt ngam ti awk khi si lo, Tupan an pur tam tuk tikah mana in Bawipa nih a vun cawm hna tikah Moses cungah hin respect nak hi tam tuk ngei cang ding sinak an ngei ṭhiamṭhiam lo. Hruaitu vialte hna thazaang pek kan duhmi hna cu kan mipi hi an fim theng lo pei tiah ti hi chim ka duhmi si. Cucahcun pei Jesuh nih Khrihfabu hna hi turu na tinak a ruang si cun saṭil run vial thil nung run vialte lak i a hrut bik cem run cu tu run an si amah tein ai kil kho lomi saṭil run vialte lak a run hrut cem cu tu run don si cu cu turun le khrihfabu hi cuai thlai kan sinak a ruang cu khrihfabu kan hruai tik zong ah hin kan mipi kan hruaimi hna hi a caan ah cun hruaitu upat a thiam lomi tampi kan ngeih tawn hna ti hi nan i philh lo i hruaitu dirhmun kan vung dir bak hin aw mipi herhbaunak petu ding ka si timi thinlung put pinah hin tlamtlin lonak a chuah sual cicet ahcun keimah bak an ka bung dih lai timi kha ready tein um a biapi ti hi nan sinah chim ka duhmi si Moses cu sual an phawt ciammam i lung an cheh hnik i ti kan pe zeiruang ah dah mika na kan hruai thul tha dih ma na kan tim tiah rili sen a tanpi hna chong mana a pek hna chong zong ah cun tha dih ma na kan tim an ti sual an phot ko sual an phot bak se sual an phot zong ah khan ai in thluama ko hruaitu i a ngai hnga dingmi qualification sinak cu mi mawhchiatnak in khawh hi ai tel ti hi nan sinah a pahnihnak ah the challenge of leader uh, leader pawl nih an ngeih tawnmi challenge pawl hi uh, nan sinah van chim ka duhmi sip a pathumnak ah chim ka duhmi cu how to face problems piatana harnak hi zeitindah kan phi shin lai, zeitindah kan yin sai lai ti hi pathumnak ah chim ka duhmi si. Cutikah cuti sual an phawt tikah canglenak ah Moses cu Jehovah sinah a ṭap i zeitindah a au i zeitindah hi mipi hi ka tuah hna lai tiah ti biadang ka chim siah cun Moses nih Pathian kha a chawnh Biadang ka chim siah cun Moses nih Pathian kha a chawnh biadang ka chim cun Moses Pathian kha a biak biadang ka chim cun Pathian Moses nih Pathian sinah thla a cam Bawipa hi piahtana kan tonmi hi zeitindah kan phisin lai zeitindah ka tuah hna lai tiah a hmasa bik ah a tonmi lungretheihnak kha Jehovah hmai a chuahpi hmasa bik cucu Pathian minung nih harnak kan ton tik i kan harnak ton ning cang cu a si ti hi pathumnak ah chim ka duhmi si. Harnak kan ton fa ti hi na lung a dong se cun nan tuah tawn bantuk le a minung tampi nih kan tuah tawn bantukin harnak lung le theihnak na ton se cun ama sabi ka pathian sinah ku ni thlacam nun bung ma sabi hnuah piatana kan Phisin a si siahcun cu piahtana phisinnak cu a phi a chuak tawnmi le cu piahtana kan phisinnak cun Pathian nih sunparnak a co tawn ti hi nan sinah chim ka duhmi a si. kan hnulei ah tlawmpalte ek ah hin pastor paul le khrihfa upa paul kha biaruahnak kan ngei lai nan ti rangkun ah khan kum lio se thawng nan van ka than i cu cu ni cu zan ah cun thlacamnak biaruah ṭihnak kan ngei lai nan ti ihnak hram zong ah thla ka cam Yichu khan tak tiang zong kha thla kan rak cam piak harnak kan tonmi lungre theihnak kan tonmi vialte kong ah thlai rak cam khi thlacam ti a sau a saupi zong kha rak biapi lo pelong tak te pathian mai ka nunbung he piatana phishinnak vialte lak i athabik cham cu pathian minung a simi siangpahrang ral an ngei ral nan vun chim hna anmah na ka ṭhawng deuhmi hna an vun ngei tikah Siangpahrang Pathian minung a simi Jehovah Pathian a ṭihzahmi siangpahrang hna cu zeidan tuam a si bik cun Pathian hmaiah khan kun a si bik thlan cam a si bik thlan cam hnu lawng ah hin piahta hna hi an phishin tawn hika Amalek le Amalek zong nih cun Refidim ah cun an rak fuh hna i an rak doh hna cu zong ah cun Moses na timi cu kei tlang ah ka va kai le ka kut chunitlate ka va hleng le ka kut ka va hleng le Jehovah sinah ka kut ka va hleng le Jehovah sinah ka kut ka va hleng lai ti cu kanmah hi zeihmanh kan si lo i Bawipa nangmah lawnglawng kan in bochan ko tinak cah ka kut ka va hleng lai cu karah cun ral nan rak do lai tiah ti sullam cu na duhset cun thlacam ti zong an ti kho si Bawipa i bochannak hmelchunhnak a tlang cungah Moses nih ral an tuk chung pau kha a kut a va hleng minung a si ve caah a celh lo i lunghnan ṭhopiak thul. Cun a hawile nih khan a ban kha an tunpiak i Moses nih Jehovah sinah kut a hler chung paohpaoh a fawinak in Jehovah Pathian an i bochan chung paohpaoh kha ral an rak tei. A kut a vun chum cu kanmah tein kan um kho cang ti hmelchunhnak a si. A kut a vun chum fate kha ral in an rak en hna. Cu tikah Joshua le a minung hna nih minung ti cawk lo Amalek pawl kha an thah hna i a donghnak ah cu ral an teinak hmun cu zeitindah min an sak tiah cun Jehovah kan Pathian cu kan teinak a lan a si ti tiang zong in aa philh lonak in cu ral an teinak hmun cu an run sak Zeidah chun i chun a kan hmuhsak tiah cun piahtana ral kan ngeih fate lungretheihnak kan ngeih fate hmasabik ah na lungretheihnak in nangmah nih khua na khan hlan ah na lungretheihnak in bia na chim hlan ah Pathian hmai ah hin na nun kha bung ta masa kha cam ta masa phot isolo kha kan cam tak a si sia cun amah nih fim a kan chim lai kanmah lei nun ṭhumnak kun maw anmah lei nun ṭhumnak kun maw pe chim thiamnak maw Phisin thiamnak maw pakhatkhat Bawipa nih a kan pek lai, cuticun kar kan hlang tawn ko lai. Cucaah nun ah hin piahtana hi kan tong peng lai, thla na cam zongah na tong ṭhithiam lai, Pathian duhning tein na kal zongah na lamthluan ah hin harnak na ton zungzal ko lai caah cu harnak na ton fate hi thlacam bu tein harnak he ton i zuam law a donghnak ahcun cu na tonmi harnak cu amah sunparnak caah a cang lai cu harnak hi ma cu harnak cu rak ka rak tong lai lo ti hmanh hi phan khawh a si tawn ti hi a pathumnak ah chim ka duhmi si cutikah a palinak ah thla van cam i au i thla cam tikah Jehovah Pathian nih vun lehmi cu ca nganak ah Jehovah nih Moses cu a thawh i, Na mi hna sinah khan va kal law Israel hna lak i upa pawl kha i lak hna law a hlan i na rak hmanmi, a hlan i tiva na rak tuk i tiva nan rak tuk i nan rak kal tawnnak na ṭhengṭhunh thing khan lung na tuk lai i Horeb tlang i lung kha na tuk lai i cu lungpi cungah cun keimah ka rak dir lai tiah ti hruaitu nei kalpi hna lai na ṭheng ṭhunh rop a chim duhmi cu relation cung i na rak thermi na pu laban na rak khalh lio i na pu laban tu na rak khalh lio i ṭheng ṭhunh ching kha na hman ṭhiam ṭhiam lai mah cu ṭheng ṭhunh cun lung na tuk lai na tuk lai mi lungpi cungah khan keimah ka rak dir cia lai i cu chung cun ti a chuak lai tiah a ti. A pali nak i chim ka duhmi cu uh, kani zong hi we need to have faith and obedience. Kani zumtu hruaitu kan dihlak tein kan herhmi cu obedience nawl ngeihnak le zumhnak kan ngeih hau ti hi palinak ah chim ka duhmi si. Lung na tuk lai ti, chuak lai ti hi a cangcangmi si caah na chim tam tuk kan chim tam tuk i aw tiah kan zumh mi si. Rak tuk bal lo hrimhrim ahcun i thawh ngam ding phun ka si lo. Thingpi na tuk lai tiah kan ti hna selo aw sie thingpi tuk cu kanmah ruahnak in kan tu ti lai thing thingpi ka tuk si ahcun hinghawng ka zong ti a chuak lai khi common sense khan tlawmpal te ai keih ko deuh ramlak kan va tikah kan ti hal tuk cun banluang kung kan sai banluang kung kan dawp i zeimai zat ti din khawh se thing le thingram kung ah ti um ti kha minung nih kan hngalh tikah a zia um deuh lung chung ah ti um lo hi cacawng lomi zong nih kan hngal dihmi si a ro pak i a romi pak khanak va kal lai thengthun in na tuk lai tiah ma zawn a kai har tuk mi cu Moses ai sining lo keimah lawng thengthun na tuk lai ti si lo upa pawl he kai sawm na hnga lo upa pawl kai sawm na hnga lo i keimah lawng nih ka va cheih hnga keimah lawng nih ka va cheih hnga i a chuah si le chuah si hnga i a chuah lo zong si le no problem keimah lawng ka si ko i za awk ma pathian ne timi cu nangmah lawng ka la nga lo ti mahal pathian hi mi thinlung a rak tap kho tuk cu kanmah lawng thamtham cu ralṭha tuk pei sum na tette tampi nih vun zul le kha tu reng reng tuah ti cu thil har tak si pathian nih Israel upa lungfim nai au hna lai lungfim mit hmuh hman baka khan lung na tuk lai cu lungpi chung cun ti a chuak ko lai tiah ti Moses cu Pathian minung a si caah Bawipa bia ning pak i kaa hlangmi si caah rilisen zong cu na ṭhengchunh hler ah tiah rak hler i a rak i cheu bal cang tik ah le Egypt ram ah tam tuk tete a rak hmuh cang tikah ṭhengchunh cu ai lak i a ṭhengchunh cun lung cu a tuk i ti a chuak i ti cu zapi te nih duhdim tein an din a mak ngaimi cu makha a tukmi lung chung ah khan Pathian a um ti cu atu nai cacang ah khan kan vun rel i hi Baibal cacang ah cun a chimmi cu lungpit cungah ka dir lai tiah ti na duh ahcun lung chungah dirter ko na duh ahcun lung chung zongah dirter ko mah kha a tukmi lung ah khan hodah rak um cun Jehovah kha thlarau in a rak um cucah cun mah lungpi nih Moses nih mah lungpi a tukmi nih a hei kan cawnpiak chihmi cu Jesuh Cross cung i an thah lainak hmanthlak a langhter ti cu voi tampi an kan cawnpiak i cu Jesuh a thihnak thawngin hrinṭhannak kan vun co tikah Thiang Thlarau kan co i cu lungpi chung in a chuakmi thlarau tinung duh dim tein kan din te lainak kha Biakam hlun chungah Jesuh thih lainak le Jesuh thihnak le thawhṭhannak a comi vialte nih Jesuh Khrih thlarau kan conak in nun duhdimnak kan hmuh lainak hmanthlak a kan cawnpiaktu ding zongah hin Pathian nih hi thil hi a rak cantermi an si. Biakam Hlun i thil a cangmi vialte hi Biakam Thar ca i foundation hmanthlak an si ti cu Baibal ca relmi paoh nih fian lo awk a ṭha lomi biatak a si bantukin Moses nih cu thil diktak Bawipa nih ai tinhmi Jesuh kong cawnpiaknak ding le nun duhdimnak hi amah chung lawnglawng a umnak kong kha lungpi in Moses kha cawnpiaktu hmanthlak drama piahtu dingah hman A hmannak a ruang cu Moses cu bawipa bia bak kha a dihlak bak in a zumh i zumhnak in le bawipa bia in kar hlangmi a si caah a si. Pathian minung hna, bawipa bia ningin kar kan hlan a si siah cun kanmah nun hmang zong hin bawipa nih drama tampi piah ko lai. Kanmah nun hmang in Pathian nih drama piah khawh lonak cu Pathian bia cungah lunghrinhnak kan ngeih tawn ca si ti hi nan sinah chim ka duhmi si cucaah harnak kan ton tikah bawipa in harnak kan tong lai cu lawng si loin bawipa nih cu bawipa in harnak kan ton tikah a kan chimmi ning te pakin kan kal a si siah cun bawipa nih kan nun ah sunparnak a co ko lai ti hi nan sinah chim ka duhmi si a donghnak Bite chim ka duhmi cu caang sarihnak ah Moses nih cucun mipi hmaiah khan a vun tuah i ti a vung chuak i an i lawm tuk i cu lung a tuknak hmun cu zeitindan kawh te cun Massa le Meribah tiah an ti. Zeruangdah Massa le Meribah tiah an ti tiah cun hika hmun ah hin Jehovah Pathian kha an rak tukforh i an rak tukforh i khi an rak lunghrin i Jehovah Pathian nih kan sinah a kan umpi taktak maw tiah Jehovah umpi konak kha lunghrinnak an rak ngeihnak hmun a si caah Maribah kan ti lai tiah min an saknak a ruang a si. A donghnak bik i chim ka duhmi cu harnak kan ton tikah hin Pathian cungah lunghrinnak kan ngei. I pialozapi cu nikhua vung ṭhat ahcun aw Bawipa ṭha tuk kan ti nikhua chiat ahcun ke kan ruahnak a vung tum dih bantuk hin kan hlawhtlin i kan ngan adam ahcun Bawipa na ṭha tuk kan ti kan vung zawt a si set cun hoi da maw tiah kan ti Bawipa nih kan nih chung cu kan kal tak ko e tiah kan ti Israel mi hna zong hi Bawipa nih teinak a peknak chung papu ah hin Bawipa kan i lawm tuk Jehovah Pathian kan i lawm tuk kan ti sinain tlawmpal te harnak an vun ton ni khat sual a si cun Bawipa tu hi Pathian nih a kan umpi ti lo kanmah lawng a kan hrilh tak tiah phunzainak Bawipa cungah hin lungawl ṭawmnak an ngei peng David siangpahrang pa ral a tuk tikah a ot ngam hnga lo dingmi ral ot ngam lengmangnak le teinak a hmuhnak hi Bawipa nih a umpinak kha philh tawn lo ca a si College siang uh, college ralbawipa he an i hro lio biafang ka zo tikah Moses David nih zeidah lak te cun a pa tu a rak cong lio i bawipa felnak kha a lak i Goliath kha hronak a hman sullam cu a pa tu a rak cong lio i sahrang vialte a rak teimi vialte kha Jehovah Pathian thawng na si ti kha a philh lo i Goliath hmai a dir zongah sahrang hmai teinak a ka petu Jehovah ṭhiamṭhiam nih hi ralkap bawipa hmai zongah hin teinak a ka pek lai a ti. Ni zan a felmi Pathian kha nihin zong a fel lai i nihin a felmi Pathian hi thaizing zong a fel lai timi kha a philh lo caah thaizing ral a tei lengmangnak a ruang a si. Nang le kei thaizing ral kan tei lonak a ruang cu ni zan Bawipa felnak kha kan philh lengmang lengmang ca a si ti hi nan sinah hrawm kan duhmi hna a si. Cucaah Israel mi hna lamthluan i Moses nun ai dawh tukmi kan hmuhmi le zumtu nun i cawhnok thil tampi lak chung i thil panga vun lak ta ka duhmi cu Bawipa hruai ning te na kal zongah thlacam bu te na nun na hman zongah Bible na rel peng zongah Biakam thar biafang ka hman siah cun thlarau minung na si zongah biatana na tong ṭhiamṭhiam ko lai ti hi thlarau minung popoh nih biatana ton phung si ti lo na timi le biatana a tongmi popoh an sual na kawlmi hi a hmaan lo ti kha pakhatnak ah hrawmh kan duhmi hna a si a pahnihnak i kan chimmi cu hruaitu si duh hi a ṭha ko sihmanhsehlaw Hruaitu nih ṭuanvo a ngeihmi hi na philh lai lo. Hruaitu nih ṭuanvo a ngeihmi cu a hruaimi hna minung herhbaunak tlinter hi le a hruaimi hna minung i sualphawtnak vialte phorh dih ding hi nai redi maw? Mah lawnglawng ah cun hruaitu si ding na si. Meeting lio hoi hna i na kutdong na kan sawh i ka huam ti lo a ti phun na si siah cun hruaitu si ding na si lo ti kha chim ka duhmi si. Cun pathumnak a hrawm kan duhmi hna cu harnak piahtana kan phishin khawh lomi kan ton tikah zeitindah piahtana kan ton lai ti cun nangmah tein tong hlah na fimnak zong in tong hlah na tuih chung zong in tong hlah na thiamnak zong in tong hlah Jehovah Pathian i bochan buin thlacamnak he piahtana na ton siah cun na piahtana cungin Bawipa a lang ko lai ti hi pathumnak ah chim ka duhmi cu si. Thla na cam i Bawipa nih na thinlung chungah an fialmi ning bak khan kal law a donghnak ah cun teinak na hmu ko lai. Zumhnak kan ngeih a hau. Na hawinu na hawipa nan i rem lo nawn i thla na cam i va nawl tinak aw hna na theih si ahcun i thaw bak i va nawl ding ka si. Kha na cungin A lung ai nuam lomi hi va nawl ti thinlung hna thlarau nan pek si ahcun i thawh bak i va nawl bak ding ka si. Ti an ngeih lo tikah Moses nih hitindah ka tuah lai ti Pathian nih lungpi va tu a ti a lak i a ṭheng ṭhut bakin a va tuk bantukin Bawipa nih kan thinlung chungah thilṭha tuah ding a kan fialmi kha va tuah a kan timi ningin ka kan hlan siah cun teinak kan ngei ko lai ti hi chim ka duh mi si a donghnak bik ah zumtu kan si hnu zongah hin Pathian cungah lungawl ṭawmnak kan ngei lengmang cu lungawl ṭawmnak kan ngeihmi cu hmailei cai ral kan dohnak i sunghnak a kan petu a foundation a hrampi si cucaah nihin ni a felmi Jehovah Pathian hi nangmah bantukin thaizing a daithlang lai lo. Nihin ah Pathian na ca a fel bantukin thaizing zong a fel lai. Na zawtte tik zong a fel ko lai. Rawl ei awk ke kan buai zong a fel ko lai. A fel pengmi Pathian a si kha aa philh hlah law a cungah lungawl ṭawmnak ngei hrim hlah. A cung i lungawl ṭawmnak na ngeih lo a si si ahcun Bawipa nih na nun ah sunparnak a co ko lai. Israel mi hna cu piahtanan ton fate Bawipa nih a kan umpi ti rua lo ti an ruah i Bawipa cungah khan lungawlṭawmnak an ngei peng. Harnak kan tonmi nih hin lungawlṭawmnak Bawipa cungah a kan ngeihter pengmi hi hmailei kar kan hlan lainak i teinak kan hmuh lo nakhnga ding i a kan hlengtu thil a si ti hi tuchun ah Pathian bia nan sinah hrawm kan duhmi hna si a bia thluachuah petu kan Pathian in thangṭhat um ko seh.